Prif um, neges dwi'n meddwl yn dod o'r gynadledd yma heddiw oedd yr angen i sefydliadau bod yn cydweithio lot, lot mwy. Yn ytrach na um, gweithio o fewn i'w sefydliad nhw hunan lle, ytrach na bod yn fewnblyg, bod ni'n codi pen ac yn edrych am allan, a bod yna fwy o gyd gynllunio um, a gweithio mewn partneriaeth yn digwydd. Um, mae yna lot o sefydliadau sydd yn meddwl yn dda sydd efo cynlluniau blaengar o ran hyrwyddo'r Gymraeg ond falla da ni'n colli pin bach oherwydd bod y cydweithio yna ddim yn digwydd felly y gobaith gynadledd yma ydy bod y cysylltiadau yna rwan mewn lle um, bod yna fwy o ymddiried yn mynd i ymddiriadaeth yn mynd i fod rhwng sefydliadau um, bod y cysylltiadau yn gryfach a bod yna fwy o raniad nôl am ddigwydd lle um, a mae hynny'n bwysig i ni yn ymwneud yn adra 'dyn ni'n gweithio ar draws gogledd Cymru, gweithio ar strada yym yn amrywio o Gaernarfon i Bangor i Brestatyn i Wrecsam i Fflint. Felly ch'mo' ma'r cydweithio 'na efo mentra fel Mentra Iaith, Yr Urdd, yy mudiada meithrin yym ac yn y blaen mor mor bwysig i ni. So o hyn ymlaen gobeithio bydd y cydweithio yna'n gryfach yym ac yn arwain at ganlyniada mwy positif yn enwedig o ran y defnydd o'r Gymraeg. Wel, um, y rheswm oedd yn bwysig bod yr urdd yma oedd i ddangos yr arfer da sydd gennym ni fel mudiad. Ddim o jyst hyrwyddo'r iaith um, Gymraeg i blant a phobl ifanc, ond fel sefydliad a fel mudiad o ran bod ni'n rhannu yr arfer da o'n ran hynny hefyd, o ran recriwtio, o ran yr hyn da ni'n neud i, i ffeindio pobl ifanc newydd. um, yr ffordd da ni wan yn ymgysylltu hefo um, pawb yn ein cymunedau ni, a'r gair pwysig mewn ffordd ydy partneriaeth um, a sut da ni yn mynd i weithio hefo'n gilydd i'r dyfodol i sicrhau bod ni'n cyrraedd y miliwn o siaradwyr yn 2050. Prif negeseuon ni oedd bod ni yma fel Mentref Gwynedd i gydweithio. Um, oedd hi'n gret clywed gwahanol gyflwyniadau, pobl isio cydweithio. Um, allwn ni ddim cynyddu defnydd iaith Os 'di pobl yn mynd i aros yn eu silos a fel oedd Iwan, y Prif Weithredwr, yn dweud yn y penne lawr, da ni yma fel Mentoriaeth Gwynedd i gefnogi mudiadau bach, i weithio mewn partner- partneriaeth efo mudiadau mwy. Drwy wneud hynny, gobeithio, allwn ni gynyddu defnydd iaith neu'n sicr stropio'r shifft ieithyddol sy'n digwydd rŵan 'lly. Wel, des i'r gynhadledd i sôn am arwyddocâd y gweithle o ran um, rhoi cyfleoedd i'n staff ni i ddefnyddio'r Gymraeg, i arfer i sgiliau, i ddatblygu sgiliau, um, a pa mor bwysig i'r gweithle yn hynny o beth. A wedyn ni hefyd fe sonies i am yn profiad ni o gyflwyno safonau'r Gymraeg yn Llywodraeth Cymru ac arwyddocâd hynny i i glywed y Gymrâg ac i weld y Gymrâg i neud y Gymrâg yn fwy yym clywadwy a gweladwy yn y swyddfa. Yym a wedyn i'r trydydd peth o'dd cyflwyno strategeth defnydd mewnol y Llywodreth sy'n amlinellu sut 'yn ni'n mynd i fod yn hybu a hyrwyddo'r Gymrâg i'n gweithlu ni a yr weledigeth 'yn ni wedi gosod sef i ddod yn sefydliad dwyieithog erbyn 2050. Yn bwysig i fi heddi oedd mod i'n cyfleu cymaint o'n i am weithio gyda'r sector tai wrth iddyn nhw do, ddod o dan safonau'r Gymraeg, i gyd-weithio gyda nhw i sicrhau i bod nhw'n datblygu gwasanaethau Cymraeg nhw ac i bwysleisio bod angen meddwl am y Gymraeg yn eang uh, y tu hwnt i'r safonau iaith yna hefyd. Felly dwi'n teimlo bod ni wedi cael diwrnod da gyda'n gilydd ac yn sicr mae yna awydd mawr i gyd-weithio o'r ddwy ochr.